Чалбарны үтүкләде. Карале, әби, син боларның барысына да ничек өлгерәсең соң? Илнур әбисенә гаҗәпләнеп карап куйды да яткан урыныннан кузгаламыйча гына рәхәтләнеп киерелде, сузылды. Кровать янында мәктәп сумкасын тотып басып торган әбисе, малайның аякларын сөйде. Тор инде, улкаем, иртә генә соңрасың. Чәй дә кайнады, җәһәтрәк бул. Мин янгынчы кофе ясап куй әле. Уфалам, улкаем. Мин бу кофе-мөфеләрнең белән төшенгәнче. Әбисенең сүзен колак читенә дә элмәгән Илнур, бер кашык кофе, ике кашык шикәр, дип күрсәтмә генә бирде дә юынырга кереп китте. Рәхәс. Кыр чыгарга дип авылдан әбисе килгәннән бирле бәхет басты Илнурны. Өч класс кына укыдым дисә дә, әбисенең белмәгән дә бер бер нәрсә дә юк. Математиканы су кебегечә генә шамадан язасы булса, язучыларның Бер якта торсын малай, элегрәк класста эш, өй эшен күчерегез әле, дип Илнур ялынып йөрегән булса, хәзер күпләр Илнур артыннан чаба. Малай, теге мәсьәләне Күчереп алыйм инде, Илнур, братан, татар теленен, син бит гений! Илнур, ни иншаны гына! Моңарчы көчкә көчкә эшләргә укып килгән Илнур атна-ун көн эчендә менә шулай генийга әйләнде дә куйды. Әбисе өй эшләрен гел бишкә эшли иде. Укытучылар бу малайдагы бу үзгәрешкә шаккатып, аңа инде зур өметләр дә баглый башлады. Хатта мәктәп гәзитендә Илнур турында зур гына мәкалә дә чыкты. Дөрес, анда Илнур өчен җавапларны да үзләре язганнар иде, югыйсә, сөйләшү болайрак булды. Илнур, әй теле, укуда зур уңышларга йөрүчеңнең серде, сере нәрсәдә икән? Мин дә тегени. Синекелегә эшлиһә, укуны бик начар икәнлеген аңлап, тиз арада ул хатаны төзергә булдың инде, димәк. Ахаһ. Үзеңдә ихтыяр көче тәрбияләү өчен ниләр эшлисең инде? Ни инде теге ни. Тырышкан табар ташка кадал кагар дисең инде. Ахаһ. Укуга салкын караган кәйберәүләргә нинди киңәшләр бирәр идең? Ни инде теге ни. Укырга, укырга, укырга дисең инде. Аһа, менә шундый әңгәмәдә Милнурны искиткеч көчле, ихтыярлы егет итеп тасвирлаган Әкәмәт шәп мәхәллә килеп чыккан иде. Укытучыларның классташ кызларның игътибарын яулап кына килгәндә әдәбият дәресен харап итте дә куйды. Ул көнне дә әбисе, эшләгән өй эшләрен бишлелек икәненә инаган Илнур төз басып такта алдына чыгуга Коелды да төште, шигырь ятлап киләсе иде бит. Пьячанин гадәтедечә барлап чыгып китте Илнур. Математика дәфтәрен салдыңмы? Салдым, салдым. Татар теленен? Эшләдем, эшләдем. Шигырьне? Ятладым, ятладым. Ятладым, диде шулай песе. Ул ятлагандыр да, менә Илнурга нишләргә? Ни инде теге ни? дип авыз эченнән ботка төшерде Илнур. Әби бит әйтте, ятладым, диде. Башта бер ни аңламаган класс. Бермәлне гөр килеп көләргә тотынды. Эшнең нидә икәненә төшенгән укытучы авыз чите белән генә елмайды да. Әбиең кайтып киткән, нишләрсең икән соң? дип Илнурның башыннан сыйпады.